Алдагы сериядә. Иртәгә без Хэллоуин бәйрәмен уздырабыз. Минем белән барасыңмы? Әлбәттә барам. Нәрсә соң ул Хэллоуин? Кәрҗиннәрне алыгыз. Рәхмәт! Сораганда әдәпле булыгыз. Йә, бәйрәмне башларга барыгыз да әзерме? Әйе! Хэллоуин бәйрәме. Әйе, әзерләнгәннәр. Килегез монда, балалар. Тәмләй бер бирәм. Бу чүлмәк кәнфитләр өчен бит. Кәефеңне төшермә. Мин теләсә нәрсәне татлылыкка әйләндерә алам. Ә? Нәрсә көтәбез соң алайса? Кашыгым булса иде.

Ох, бер өлешен синнән аласы булыр. Рәхим итегез, минекеләрен дә алсагыз була. Без урамны әйләнеп чыгабыз да безгә тагын бирәләр. Әйе, без әле бөтен йортларга да кереп өлгермәдек. О, Дөрес. Кәнфитләр өчен рәхмәт, кызым. Син бер дә армадыңмыни? Соң бит инде. Юк, мин татлылыкларны армый-талмый төне буе җыялам. Күрегез генә. Күрәлем, бушлар ничек матур яна. Искиткеч. Ай, ай. Әнием, әнием, безгә кичектермичә эт алырга кирәк, зинхар. Кансу, не бу турыда сөйләштек бит инде. Бүген сөйләшмәдек. Зинхар, ни кушсаң, шуны эшләрмен. Кояшым, эт тоту җаваплы эш. Аларны урамда йөртергә, ашатырга, юындырырга кирәк. Бу гына да түгел әле. Үсә төшкәч, күз күрер, яме, кызым? Миңа бүген кирәк. Менә әзер. Кем тәти көчек? Менә ул. Һау, һау! Китер муенчакны, киттек урамга. Ә? Әтием кайтты. Сәлам, әтием. Сәлам. Бәйрәм ничек узды? Шәп, рәхмәт. Ә? Ой, көшек! Көшек! Каян килде бу бәләкәш? Кемдер табып китерде. Этләр торагы ябык. Мин аны дәваханәдә калдыра алмадым. Без аны үзебезгә калдырабызмы? Калдырабызмы? Ә? Юк, бу бәләкәчнең хуҗасы бар инде, шулаймы, әтисе? Шулай, тик хуҗасы табылганчы бер-ике көн узарга мөмкин. Аңарчы үзебез дә тоталабыз. Әнием, әтием, мин аның хакта кайгыртырмын, сүз бирәм. Үз почмагы булыр. Башкарып чыга алсам, минем кеше алу хыялым турында уйлап карарга сүз бирәсезме, зинһар? Зинһар, үтенеп сорыйм сездән. Сүзендә торса, уйлап карарга була дип уйлыйм. Алайса син бар көчкә тырышырга сүз бирергә тиеш. Сүз бирәм! Тот тупны, апорт! Консуни. Өйдә туп белән уйнарга ярамый. Ай! Аяклы бәлә! Алай эшләргә ярамый. Ишек алдында яшәмисең бит. Дәваханәгә кайтасың килә мәллә? Гафу, әнием. Әйдә, бәләкәч, минем арттан. Аның нәрсә сөйләгәнен белмисеңме син? Беләм. Син этләрчә сөйләшмисеңмени? Сею, Өе кайда икәнен сорый аласыңмы? Була ул. Кем дә кем аның кайда торганын ачыклый алса, ул Сейл, атаклы шымчы. Киләсе сериядә без аның хуҗасын табарга тиеш, аңа ямансу. Көчектән сор әле, ничек булыр шыйг аңа? Ул паркта йөргәннәрен хәтерли. Отис, кайт тизрәк яныма. Эт югалды. Ул бүген ашауга кагылмады да. Салкын тимәгән микән? Тамагы авыртадыр. Этләр җил чәчәге белән авырыйма. Хм.